Gudden Owend aus dem schéinen Dikrech, hei aus dem 46 am Tuerm. Dat ass déi Brasserie, déi direkt un deen neien Ciné Scala ugrenzt. Mir sinn hei um Site vun enger fréierer Holzindustrie. A wéi virun e puer Joer deen neie Kino gebaut gouf, hunn déi Gemengeverantwortlech decidéiert, fir och dësen Tuerm hei komplett ze renovéieren. E Projet vun engem Dikrecher Architekturbüro, deen dëst Joer och bei de Luxembourg Design Awards mat engem Präis ausgezeechent gouf an der Kategorie Interior Design. An ech mengen, ee Mann, deen dat besonnesch freet, Dat ass de Buergermeeschter Claude Haagen. Jo, ech mengen, dat huet Iech jo bestëmmt gefreet, wou Der hei den Designpräis krut fir dëse flotte Site, och well et wierklech en interessante Site ass. Jo, dat war jo och den Challenge, dee mer am Ufank haten, wéi de Kino gebaut ginn ass. Haten mer hei den Tuerm vun der aler Séierei hei stoen an do hu mer geduecht, wéi, wéi gëtt deen Tuerm amenagéiert? An do ass kloer, datt mer den industrielle Charakter wollten halen an datt mer dernieft dann ee moderne Kino hunn. An dat ergänzt sech ganz gutt. Dofir ass och d'Architektur hei gelooss ginn. Och bannendran ass et industriell gelooss ginn. An dann hu mer e modernt Gebai niewendrun, wou d'Leit an de Kino ginn. Ech mierke just, datt d'Leit immens gären an dat heihinner kommen an och an de Kino ginn a vice versa. Dat ergänzt sech parfaitement. An an der Zäit, do gouf et wierklech och vill Industrie hei zu Dikrech. Ech mengen, et gouf eng Zockerfabrik, et gouf eng Fonderie, wat gouf et net nach alles? D'Brauerei, déi elo erëm nei do ass. Also hei goufen et. Schluechthaus, also mannigfalteg artisanal an och industriell Betriber, déi haut leider Gottes net méi do sinn, aus verschiddenen Ursachen. Jo, et goufe vill Brauereien hei zu Dikrech. Eng dovun ass iwwreg bliwwen, déi Dikrecher Brauerei, d'Brasserie de Luxembourg. An déi krut elo dëst Joer och e ganz neit Gebai, wat mat vill Pomp ageweit ginn ass. De Charel Ciment, dee wor fir eis op der Plaz.

Jo, a bei mer hei ass elo ee vun den zwee Schäffen aus der Gemeng, de Claude Thill. Gudden Owend. Gudden Owend. Jo, déi Dikrecher Brauerei, ech mengen, déi, dat neit Gebai do, dat ass méi wéi nëmmen einfach e Gebai, well laang Zäit wor jo och net kloer, ob Brauerei iwwerhaapt giff hei bleiwen an der Stad. Jo, ech mengen datt d'Brauerei zum Stadbild gehéiert schon ganz ganz ganz laang, datt déi Dikricher sech ganz staark mat hire Brauereien identifizéieren an datt se och wëssen datt den Numm Dikrech duerch d'Brauerei praktesch net nëmmen hei zu Lëtzebuerg oder zu Dikrech an der Géigend bekannt ass, mee praktesch a ganz Europa an och wäit iwwer Europa eraus an datt et zur Geschicht gehéiert an enorm wichteg ass fir déi Dikricher datt d'Brauerei erhale bliwwen ass. An dann elo och an Zukunft wäert wierklech hei bleiwen. Datt virun hei zu Dikrech gebraut gëtt, datt och am Kär vun Dikrech d'Brauerei erhale bleift. Ech mengen, datt dat och e wichtegt Signal ass, datt ee esou Saachen och kann an enger Uertschaft maachen, datt een net ëmmer alles muss iergendwou op d'gring Wiss sëtzen, soen ech emol, mee datt een och Industrië kann a senger Uertschaft halen. Wat jo och wichteg ass, datt wierklech en ultra-performant Gebai, wat jo fir d'Produktioun och eng grouss Bedeitung huet, A wéi déi Brauerei funktionéiert, dat wollt mer iech natierlech och weisen. Zënter 1930 ass d'Brasserie de Luxembourg hannert der Gare ënnerbruecht, an dësem schéine Gebai, dat wuel och an Zukunft wäert bestoe bleiwen. Hannendrun awer soll scho ganz geschwënn e komplett neien, zukunftsorientéierte Projet mat Wunnhaiser a Geschäfter entstoen, den Dräieck Dikrech. No der Aweiung vun der neier Dikkecher Brauerei, wou mer jo d'Chance haten déi elo anzeweien a wou och d'Produktioun ofgeséchert ass an dann och d'Dikkecher Béier natierlech ofgeséchert ass, komme mer elo an déi zweet Phas laut der Konventioun, wat d'Urbanisatioun vum Site ugeet. Do sinn déi éischt Autorisatioune eraus fir d'Ofrappe vu verschiddene Gebailechkeeten an da geet d'Urbanisatioun un mat ronn 200 Wunnunitéite mat Commerce, wat an Etappe gemaach. gëtt an wou verschidde Gebailechkeeten och erhal ginn, notamment d'Zockerfabrik an och den Tuerm am Humpen-Dock. An duerfir gouf déi nei Brasserie de Luxembourg elo e Stéck méi wäit erof opgeriicht. Méi kleng kéint ee mengen, awer dat täuscht, well de gréissten Deel vun der Brauerei befënnt sech ënnert dem Buedem, aus wärmetechnesche Grënn, awer och wéinst dem Kaméidi. Déi nei Anlagen entspriechen enger héichmoderner Technologie, déi et erlaabt, esou mann wéi méiglech Impakt op d'Ëmwelt ze hunn.

Une production de déchets qui est difficile à évacuer. De Béier, deen zu Dikrech hiergestallt gëtt, ass also nach ëmmer dee selwechten, och wann d'Gamm an der Tëschenzäit staark ausgebaut gouf. Nieft dem Pils gëtt et esou zum Beispill e Vel'Emi karamelliséierte Grand Cru oder och en Nullprozentegen. Weider Produiten dierfte scho ganz geschwënn nokommen. An déi Vilfalt war och den Haaptbut, firwat AB InBev elo 25 Milliounen zu Dikrech investéiert huet

Net fir näischt ass Dikrech och ewell Bestanddeel vun der neier visueller Identitéit vum Béier Dikrech an den Dikrecher. Deemno ass de Mariage elo perfekt. 2019 wor allgemeng e wichtegt Joer fir d'Stad Dikrech, well fir déi Gemengeverantwortlech goung et scho bal vun Aweiung zu Aweiung. No der Inauguratioun an der Brauerei stoung nämlech dunn direkt hannendrun Eng Inauguratioun vun der neier Annex vum Militär Musée un. An och dat hu mer fir Iech am Bild festgehal, e Reportage vum Eric Gouffayer. Hutt Dir dat Ganzt hei vun Ufank u suivéiert? Jo, ech mengen, mir waren eng Ekipp vu fënnef jonke Mënschen, déi an de 17 Jore sech fir d'Geschicht vum Zweete Weltkrich ganz staark interesséiert hunn. Déi meescht vun eis waren och vun doheem an där Hinsicht gewëssermoossen emotionell belaascht. A mir hu geduecht, jo, dat ass alles esou derwäert, fir erhalen ze ginn. An dofir hu mer engersäits Interviewe gemaach an dann hu mer och vill Objete fonnt, déi d'Leit eis da geschenkt hunn deemools, well do ware vill Betriber, déi opgehalen hunn. An dat huet dann dozou gefouert, dass mer dann och op eemol gesot hunn, Mä solle mer dat dann net iergendwéi enker an e Musée bréngen? Dat Ganzt hei war eng wichteg Saach, huet scho virun Joren ugefaangen. Grousst Investissement och. Et ass e grousst Investissement fir Dikrech, Wat awer iwwer e puer Joer verdeelt ginn ass, an dat Investissement ass gedeelt ginn iwwer d'Kofinanzement vum Tourismus an och vun der Kultur, esou datt de Prefinanzement vun der Stad Dikrech gemaach ginn ass an en Subventionnement vum Staat. Wat sees de lo haut? Wéi fills de dech? Es ist vollbracht, hm? Genau, es ist vollbracht. Dat heescht, lo endlech hate mer dann den offiziellen Dag fir anzeweien. An et war och genau dee richtegen Dag fir op deenen alen Äiskelleren dann hei an deem waarmen Eck eben dann e puer Béier ze drénken an der Kultur also Merci ze soen, datt mer am Endeffekt da lo déi nei Raimlechkeeten hunn, fir elo wierklech an d'Zukunft ze kucken. Wat eis feelt, dat ass eben elo, mir kënnen elo déi nei Raimlechkeete benotzen, wéi eben hei fir d'Expo, ne, datt mer déi Saache kënnen, presentéieren, déi mer ëmmer am Keller leien haten. An den nächsten Defi ass awer dann eben och, elo mol alles anzeraumen, an dat mat System. D'Militär! Eng Arméi, wéi d'Lëtzebuerger Arméi, gehéiert als integrativen Deel zu der Gesellschaft. Dat soll thematiséiert ginn, do soll driwwer geschwat ginn. An ech mengen, et si vill Facetten dran, tëschent Sozialgeschicht, Alldagsgeschicht. En Zaldot ass méi wéi nëmme seng Waff a säi Gewier. En huet eng Formatioun, e lieft mat senge Leit zesummen. An dee Moment kann een exemplaresch vun där neier Expo, déi mer do uewen opgestallt hunn, schwätzen, an zwar d'Doughboys zu Lëtzebuerg 1918. Et ass eng Ausstellung, déi am Fong d'Befreiung vu Lëtzebuerg duerch d'Amerikaner nom Éischte Weltkrich thematiséiert. An et geet net am Fokus ëm den Éischte Weltkrich an de Rôle vun den Amerikaner drënn, mee et geet ëm de Rôle, wou si op Lëtzebuerg komm sinn, fir am Fong hei eng Versuergungslinn oprecht ze halen, fir Däitsch, déi däitsch Gebidder, wou, déi se besetze gaange sinn, fir déi ze protegéieren. Dee Moment hate mer 50.000 Amerikaner hei am Land a mir haten eng Bevëlkerung déizäit, Vun 280.000 Awunner. Dat heescht, et huet e kulturellen Echange stattfonnt, déi Leit, déi hunn zesumme gelieft hei. An och dat ass engersäits Militärgeschicht, mä anersäits och Sozialgeschicht. An dat ass et, wou et bei eis drëms geet, fir och tout en plus d'Kulturgeschicht ze beliewen, well wa mer dat nämlech haut an de Geschichtsbicher vun eise Schoule kucken, ass dat, wahrscheinlech och wéinst dem Faktor Militär,

Sou, an elo hunn ech hei deen Drëtten am Bunde, de Kulturschäffen René Canivet. Gudden Owend. Gudden Owend. Jo, de Militärmusée, hu mer gesinn, ass elo ageweit ginn. En ass vill méi grouss, vill méi schéin wéi virdrun, en ass am Fong erweidert ginn. Et ass jo am Fong och e Risesuccès an der ganzer Welt, souguer aus Amerika kommen d'Leit sech deen heihinner ukucken. Mee wat awer elo besonnesch wichteg ass, dat ass, datt och vill méi Plaz do ass, datt e vill besser gëeegent ass fir edukativ Zwecker. Dat ass richtig. Ech menge mir hunn de Prozess ugefaange virun ongeféier zwee Jar. Dat huet laang gedauert, bis mir op engem gemeinsamen Nenner waren, fir iwwerhaapt ze wëssen, wat mir solle maachen. A mir sinn dunn op dee Punkt komm, wéi et elo het do steet, datt mir e grusse Sall frei gemaach hunn fir temporär Ausstellungen, déi dann och fir pädagogesch Zwecker solle genotzt ginn. An där Hinsicht, mir hunn eng riseg Bibliothéik do stoen. Mir schaffe ganz vill zesumme mam Centre de Recherche vun der Uni Lëtzebuerg. An ech mengen, et ass fir och de Kanner, deene jonke Leit, de Musée méi no ze bréngen. Duerfir hu mer e musse moderniséieren. An dat ass, ech mengen, dat ass eis gutt gelongen, fir eis un déi Situatioun unzepassen, wéi hat ee moderne Musée soll fonctionnéieren. An d'Militär huet am Fong elo schonn eng ganz laang Traditioun hei an der Stad. An duerfir spillt op Nationalfeierdag d'Arméi och eng wichteg Roll. Schonn e puer Deeg virum eigentlechen Dag ass ëmmer eng Militärparad

En anert grousst Evenement hei zu Dikrech, dat op d'Militär zeréckzeféieren ass, dat ass d'Marche internationale. wou all Joer Dausenden an Dausende vu Leit heihinner kommen, fir zu Dikrech a ronderëm zu Fouss ze trëppelen, natierlech ganz stramm. Dat Ganzt wor jo vu Militär an d'Liewe geruff ginn an den Eric Gouveia, deen ass fir dës 51. Editioun matmarschéiert.

6000 Leit aus 26 Natiounen um Depart vun der Marche Nationale bei der Aler Seeërei, direkt hei hannert dem Ciné Scala. Dësen Event huet einfach ëmmer enorme Succès, ënner anerem och, well hei zu Dikrech méi gebuede gëtt wéi op anere Marchen. Also de Succès, dat wat mir ëmmer vun de Leit héieren, dat ass einfach déi ganz Ambiance hei zu Dikrech. Et ginn natierlech och Märsch dobaussen op der Welt, do ass net déi Ambiance wéi hei. Ech mengen hei op der Plaz, mir bidden de Leit Alles wat mer kënnen, iwwer Musik, iwwer anständeg Toiletten, iwwer natierlech och eng ganz flott Stad Dikrech an als drëtt oder véiert dann, dat ass natierlech déi wonnerschéi Géigend, déi hei ronderëm Dikrech ass. Mir hunn hei uewe bei der Viizerei hu mir e Camp opgeriicht fir 400 Leit, déi natierlech do an Zelter schlofen an wou mer och e Catering fir déi iwwer de ganze Weekend zur Verfügung stellen, vu freides bis méindes, wat natierlech och eng super Saach ass. Dat muss een einfach hautdesdaags, ass e Standard, wann een deen net bitt, da kritt een ni déi Leit, déi Schipper do zesummen, wéi mir dat all Joer hunn. Dikrech ass eng Stad mat vill Traditioun, ville flotte Fester, awer och enger wonnerschéiner Natur. Net fir näischt huet sech den Tourismus zu Lëtzebuerg fir d'éischt hei zu Dikrech entwéckelt. Och eng onberéiert Natur mat vill Bësch an zënter kuerzem ass an engem vun dëse Bëscher och en Haus, dat sech fir d'Erhale vun de Beien asetzt. Podcast. Freides moies am Gemengebësch Holder zu Dikrech. De Gerry Gröff, Schoulmeeschter an der Gemeng an och selwer Beienziichter, ass mat senger Klass op Besuch am neie Beiechalet, fir hinnen dëst wichtegt Insekt méi no ze bréngen. An dann, wat musse mer maachen, fir den Hunneg aus den Wabe erauszekréien? Mir si ganz vill Kanner, déi net méi vill am Bësch sinn, an do mierkt een och einfach, datt se hei extrem ausgeglach sinn. Dat heescht, wa se och am Klassesall heiansdo e bësse méi wibbeleg sinn, Am Bësch sen se ëmmer total ausgeglach, et ass ee Genoss mat hinnen ze schaffen. Genial am Fong, mir sen direkt hei dobäi, mir net zu Dikrech, mir mussen net wäit fueren, mir kënnen de Kanner et sou wierklech ganz aktiv weisen, wéi een en Hunneg leidert, mir kënnen mat de Kanner d'Beien hei kucken, ouni datt eng Gefor besteet. Et ass den Idealfall an d'Kanner hu sech extrem drop gefreet op de Mëtten, déi Ment extrem gär. An et kënnt den décke Laf! D'Schoulklasse vun Dikrech hunn him hei et ze verdanken, datt si esou flotten Unterrecht gebuede kréien. De Pierre Meyer, zënter 1985 President vum Kantonalbeieveräin Dikrech, war an den achtzeger Joren deen éischten, deen e Beienunterrecht fir Kanner ofgehal huet. Ech sinn 1985 op d'Gemeng komm als Portier an d'Schoul an dunn. Sinn d'Lehrpeistereien op mech gestiermt, fir beikucken ze goen mat de Kanner. Jo, dat war awer nëmme méiglech op mengem Beistand. Dem Herbisch hat ech beigestoen. Ech hat hien awer esou gebaut, datt ee do konnt mat enger Klass dohinner goen, als wann ech dat gewusst hätt. Dat gouf him dunn awer op eemol ze geféierlech, esou datt d'Gemeng e klenge Chalet am Bësch Holdair baue gelooss huet, wou d'Kanner d'Beien hanner Glas kucke konnten. Zënter den nonzeger Jore waren de Pierre Meyer an de Fierschter Jeff Sinner esou en onzertrennlecht Team, dat an dem Gemengebësch Holdär wäertvoll pedagogesch Aarbecht geleescht huet. Vu méindes bis freides kommen zënterhier d'Spillschoulkanner aus der Gemeng all Moien an de Bësch, fir en Trëppeltour, wou de Fierschter hinnen d'Natur méi no bréngt an de Pierre Meyer hinne weist, wéi d'Beier funktionéieren. Wann d'Wieder gutt ass, da maachen se e klengen Trëppeltour. Mir hunn och de Moment zwou Promenaden, dat heescht déi eng huet 1,2 Kilometer, déi aner 1,8. Déi aner Säit vum Bësch, do ass dann eng kleng Bréckelchen, wou se dann och nach kënnen en Tour maachen, wou se e bëssen de Bësch erkläert kréien. Fir de Jeff Sinner awer ass et nach ëmmer fir d'Kanner am flottsten, wa si och lieweg Déiere kucke kënnen. An d'Konditiounen an deem neie Beienhaus sinn duerfir elo optimal. Obschonn dëst eigentlech fir d'Beienziichter opgeriicht gi wor, Déi méi Plaz gebraucht hunn an eng Hunneschleider. An d'Bemmel huet mech e Meeschtens ze mir gesot, Sou, lauschter mol, ech besse mir eischt eppes Neies op. An du wier ech mer am léifsten ëm den Hals gefall, hat mir wat, dach ze grouss gouf et net un, dun, da rich mer eppes Neies op. Och, dat ass scho kee Problem. An du mer dann dunn de Plang gemaach, Plang gemaach, wéi mir eis dat géinge virstellen, mat där Déngen, datt mer erëm nach kee Strach kriff, kriifen hei an net alles kritt, wat mer gären hätten, mee et ass komm, wéi mer Net geduecht hunn, mee alles kritt, an et ass e Bijou. Enn Juni dëst Joer also konnt deen neie Chalet elo ageweit ginn. An domat hunn net nëmmen d'Beienziichter eng flott Schleider an den ideale Kader fir Formatiounen ofzehalen, mee och all d'Schoulkanner vun Dikrech eng formidabel Plaz fir der Natur rëm e Stéck méi no ze kommen. De Schoulmeeschter Jerry Gröff freet sech schonn drop, reegelméisseg mat senge Klasse bei d'Beien ze kommen. Hie wäert warscheinlech och deen neie President vun den Dikrecher Beienziichter ginn, well dem Pierre Meyer seng Missioun ass wéi hien elo erfëllt. Ech si lo 34 Joer President an da misst duergoen an de Milo, de Jongen, deen éischt Méindeg steet dobannen, dee mécht dat, da gëtt e mir Schoulmeeschter Dat ass och gutt esou. An ech hätt elo gären, datt d'Schoul erëm hei méi erhinner kéim. Dat do muss, dat do ass opgeriicht, dat muss och méi profitéiert ginn. Den Treffpunkt vum Joer hei zu Dikrech fir dat ganzt Land, dat ass d'Fest Al Dikrich an der Alstad ronderëm déi al Laurentiuskierch. Virun iwwer 50 Joer huet dëst als kleng Kiermes ugefaang an ass entretemps zu engem eemolegen nationalen Event ginn. Freideg 12 de Juli 2019 am Agang vum Lycée Classique zu Dikrech. D'Amis du Vieux Dikerch empfänken eng 16 Koppelen, déi tëscht 25 a 50 Joer bestuet sinn. Eng laang Zäit, sou wéi och d'Fest Al Dikrech selwer, dat elo scho fir d'51. Kéier gefeiert gëtt. Dat längstent Fest an der Stad, dat hei natierlech fir jiddereen, dee matmécht, eng grouss Bedeitung huet, ëmsou méi, wann een dann och mol selwer zu Éiere kënnt. Dass ganz, dass een zefridden, dass ee stolz, a well ech jo och am Comité sënn, dann ass et schéi fir eng Kéier dobäi ze sënn. A mir hoffen, datt d'Wieder elo gutt gëtt an da gëtt dat e schéinen Owend. Wéi gesäit dat elo aus? Dir gitt elo am Cortège dohin an dann ass et fir iech gedoen, da kënnt dir do feieren oder ass nach eppes anescht virgesinn? Ganz schéi, mir mussen all zweeten Owend schaffen. Mir schaffen an der Chambersbar. Dat heescht, dir sidd och am Comité dann, oder? Nee, de Comité besteet nëmmen aus Hären an d'Dammen ginn awer gäre gesi fir an d'Champs bei hëllefen ze kommen. Richteg héieren, Al Dikrech ass eng Männergeschicht, awer eng déi d'Veräinsliewen an der Stad um Lafen hält. Ech mengen déi Veräiner déi hei matmaachen brauchen Al Dikrech fir d'ganzt Joer kënnen ze funktionéieren. Déi zéien och ganz vill Leit ëmmer mat heihinner, et ass eng flott Saach. A schliisslech soll Al Dikrech Al Dikrech bleiwen, well et jo grad dat ass wat de Succès ausmécht, dat et. Kee Fest wéi déi aner ass. Mir probéieren och natierlech e bëssen ze moderniséieren, ouni deen ale Cachet natierlech ze vergeessen. An et ass immens schwéier, fir do déi zwou Saachen ëmmer mateneen ze verbannen. Duerfir also mussen eis al Brautpuerer elo Richtung Alstad gefouert ginn. Déi, déi et nach packen, zu Fouss, déi aner, wéi sech dat gehéiert, an ale Gefierer,

Hannert der Paart, déi lo fir 5 Deeg d'Entrée zu enger ganz eegener Welt bitt. Fir e richtegen Dikricher ass elo also 5 Deeg den Ausnamezoustand ausgeruff, well ween eppes op sech hält, mécht alles mat, vum Fässer rullen iwwer e Kiermesbal, Kontra mitspillen, gëtt déi ganz Panoplie vun enger Kiermes gebueden. An Dënschdes dann, um leschten Dag, gëtt nach eemol esou richteg gefeiert. Dat ass deen Dag, wou d'Betriber an Administratioune vun Dikrech an Ëmgéigend hir Lëtt op den Dësch hannert der aler Kierch invitéieren. D'Betriber, d'Administratiounen, also och Police, Parquet, all déi Saachen och, déi reservéieren dann en Dësch oder zwee, ebe fir mat hire Leit, déi d'ganzt Joer iwwer geschafft hunn, da kënnen hei gemittlech ee Pättchen ze drénken an dann géint hallwer 6 dorëmmer offréiert d'Brauerei dann ëmmer Fräibéier. Si stellen da puer Fässer zur Verfügung an dann stierzen d'Leit sech dann do drop. Mee fir dass u sech fir den leschten Owend dann ze lauden. An hei mam Betrib dobäi ze sinn ass dat Pflichtprogramm. Jo, natierlech ass dat Flichtprogramm. Ech mengen, als Dikkreger Jong en Dikkreger Betrib hei ze hunn, do muss een al Dikkrich dënsdes einfach derbäi sinn. Den duuschteregen Dënschdeg, wéi e genannt gëtt, schéint nach ëmmer gutt ze fonctionnéieren an zéit och ëmmer erëm Prominenz op Dikkrech. De Succès vum Fest, et gëtt vun allem, also gesäit een och vun allem. Ech mengen de Succès huet e bëssen dermat ze dinn, datt ee vill Leit erëm begéint, déi een d'ganzt Jar soss net gesäit. Freides gesäit een déi eng, sonndes déi aner, méindes nach anerer. Et ass an där Hinsicht ëmmer e flotte Weekend de rencontre. Et ass virun 51 Jar ugaange mat Leit, déi eng gutt Idee haten. A well d'Idee esou gutt war, ass et och schonn dat 51. Al décklech an ech si gudder Déng, datt dat och nach ganz, ganz laang virut. Iwwregens huet Dikrech och déi eelste Foussgängerzon am Land, déi besonnesch am Summer mat hire ville flotten Terrassen aluet sech do néierzeloossen. Hei ass op alle Fall ëmmer eng lass an hei begéint een och bal ëmmer engem Kënnegen. An dann kéint och emol sou Gespréich ewéi dat heiten erauskommen.

Ha, dat ass zwar esou klengt Geheimnis, hein? Lo kommen mol déi Dammen hei. Kommt dir mol hei. Gitt an de Kuddelfleck. Mir sinn amgaang hei iwwer d'Zooss ze schwätzen a mir wollten wëssen, wat gehéiert zu Dikrech an eng gutt Kuddelfleckzooss? Ech mag, ech mag keng Zooss an Dammen. Ech loosse se maachen. Ah, wat gëtt dann dran?

An si kachen et. A mir eessen et. A mir eessen et. Kuddelfleck zu Dikrech ass panéiert. An deenen anere Regiounen hei gëtt de Kuddelfleck an der Zooss giess ouni panéiert. Dofir si ganz vill Leit déi soen, oh ech eesse kee Kuddelfleck. Mee wa se enker panéierte giess hunn, da kommen se ëmmer erëm. A wann der een Dikrecher frot, wou gëtt et dee beste Kuddelfleck, d'Jonge soen alleguer, bei der Mamm doheem. Ah, de Kuddelfleck, dat ass einfach. Wahnsinn! Dee panéierte, frittéierte Kuttelfleck mat enger wonnerbar Merdes Zooss mat de Kolleginnen a Frëndinnen ronderëm. Muss ech nach méi dozou soen? Dat ass dach Wahnsinn! Dat ass net dat schwabberecht Dénge wéi déi aner mat der Tomatenzooss a sou weider. Alles ass sauer. Nee, eisen ass gutt, richteg gutt, schmantesch, säfteg, frësch. Mir wäerten op alle Fall un dëser Geschicht dru bleiwen an Iech an enger vun den nächsten Emissiounen méi dozou verzielen. A genee esou maache mer et dann och mat der Dikrecher Geschäftswelt, wou mir Iech an all Sendung wäerten ee Betrib virstellen an den Ufank mécht e Buttik eben aus eiser schéiner Foussgängerzon. Ech hunn hei ugefaang well ech Fannt si krégen ganz flott flott Städtchen an op eemol war do sou eng Buttek eidel an ech geduecht ah dat ass villäicht der richteg Plaz fir do eppes unzefänken, mëtten an der Groussgaass e flotte Buttek, ech hunn dat ëmmer alles änneren an an dat huet dann geklappt an elo hunn ech do hunn ech elo hei de Bitze Coffee House opgemaach, dat ass e bëssen e spezielle Konzept well mir hu Stoff. Stoffe, mir hunn och Bitzmaschinnen, mir ginn mega vill Workshops, mee mir hunn och e Kaffi-Eck, Kaffiseck, sou dat ass e bësse speziell an mir hunn och e kleng Terrass dobausse wann d'Wieder gutt ass an voilà, d'Leit kënnen hei bitze kommen a Stoff kafen a mir leere d'Leit och bitzen. Et ass eigentlech vun all Niveauen, och vu kléng bis grouss, sou Kanner ab 10 Joer kënne hei komme bitze kommen bis. 100, ech wees net wéi aal. Jiddfereen fannt datt mega flott an eigentlech kann ech soen datt et e riese Succès ass. Lues a lues fänke se un mech ze kennen hei esou, ah den Dikrich, do ass e Stoffbuttek, musse mer kucke goen. An da komme se heiansdo vun zimmlech wäit ewech och. Hei zu Dikrech gëtt et engem op alle Fall ni langweileg an duerfir zum Schluss soe mer iech nach alles dat, wat iech an den nächste Wochen hei erwaart. Den drëtten Oktober geet am Conservatoire fir historesch Ween eng Porsche-Ausstellung op. Den eeleften Oktober ass am Kulturhaus zu Dikrech de Vernissage vum Festival des gravures an direkt niewendrun an der aler Laurentiuskierch sinn den eeleften an dräizéngten Oktober zwee Concerte vum Serge Tonnar senger Kierchentournée geplangt. De Weekend drop

Zil, d'Aktivitéite vun net-professionelle Filmemaacher z'ënnerstëtzen an ze vermëttelen, zum Beispill duerch edukativ Aktivitéite wéi Kanneratelieren. Selwer Filmer maachen ass a bleift natierlech d'Haaptaktivitéit vum Ciné Camera Dikrech. Vun Ufank un war de Ciné Camera an zwee Beräicher aktiv, lokal als Filmteam fir zum Beispill Aweiungen wéi déi vun der Ficelles Bréck, der Foussgängerzon oder der Vëlospist an de siwwenzeger Joren am Bild festzehalen, D'Filmtechnologie huet sech séier weiderentwéckelt an de Ciné Camera Dikrich war ëmmer um neiste Stand. Egal ob dat 8 Millimeter, Super 8 oder 16 Millimeter war, wéi dem Veräin säin opwändegste Film Mäin Nächsten no engem Buch vum Roger Manderscheid. Den digitale Video, deen 1998 op de Maart komm ass, huet d'Aktivitéiten neien Opdriff ginn, Bis 2008 den HD, also High Definition, erauskoum an all d'Filmer vum Cinecamera just nach an dësem Format produzéiert gi sinn. D'Membere vum Veräin gesi sech eemol d'Woch am Studio an der aler Seeërei, fir nei Projeten auszehacken, fir d'Dokumentéiere vun Theaterstécker a Concerten ze plangen, Filmer an alle méigleche Formater ze digitaliséieren an u sengem extensive Filmarchiv ze schaffen. Eemol d'Joer gëtt en Zenariofilm gedréint, bei deem d'Membere vum Club heiansdo gläichzäiteg Dréibuchauteure, Produzenten, Regisseuren, Tountechniker, Kameramann, Beliichter an och Acteure sinn. Dat Ganzt ass zwar vill Aarbecht, mee un de Resultater gesäit een, datt dat och vill Spaass mécht. Dovu kann de Public sech zënter 2009 Bei den Dikrecher Filmdeeg am Ciné Scala iwwerzeegen. Méi iwwer déi Dikricher Filmdeeg hei am Ciné Scala gëtt et dann erëm an enger nächster Editioun vun Dikrich TV den 21 Oktober. Ech hoffe fir haut huet et Iech gefall.